Lotnum kha va philh hlah u, ṭhen hnihnak pa. Inn le inn hmun zuarnak tinṭan ka kai. Zeitin ne? Mah kong cu kan i ruah bal ṭung lo. Tangka tampi kawl law cu keimah kawl a hau hnga lo. Gloria, um rih. Biakhiahnak ka tuah cang i Zei biakhiahnak dah? Baibal cang ṭi hna u si law ti ka duh. Pastor ma ṭuanter na ka duh? Ti capo hlah rit. Jehovah Tehte Hna sinah mah ka Pa, zei kong dah chimh na ka duh? Naa nuam lomi kha ka hmuh. Gloria nih zeitluk in dah hna a ka hnawh ti hi na hngal lo. A hlan i ka rak hngalhmi kha na lo ti lo. Nan zapi nih i neih deuh u, ni u. Zeidah a lawm? Aw, a ṭha ngai hi ta. Aw, ṭha tuk. Rak ka kua ve. Aw, kaa lawm. Thil thar cawk an hau. Tampi cu kan cawk cang ko. Ena ca zong ah piano pakhat kan cawk. Aw, ṭha tuk. Oh, Brian a ṭin cang. Ai ri ngai. Ka lawm. Hi, Brian. Hey, Sungkhat pawl rawl ei ka sawm hna. Aw, si khe lai. Na pawṭam ma? Pakhatkhat na ei lai ma? Aw, theithu ka rak cawk. Aw, kan i lawm. Ra chon hna u sih. Chikhat tein um ta rih hmanh, Gloria. Ya, na ka chimh hmasa lo.

Thawngṭha zong kan chim khawh pah hna lai cu. I hawikomnak ca pe an rat cu Jehovah kong an chim lai lo. Brian, kan chungkhat pei an si ko cu. Va chawn hna u sih. Na nu khi a dam ko lo ma? Um, dam ko. Hey Henry, bia rak i ruah rih u. Oh, okay. Kalta lai. Hello, Henry, na dam ma? Dam ko. Kan um hulonak a sau ngai cang. Kan rian a tam tuk i si. Rian na tam e? Kanmah he si loin church caah a can tam tuk na hmaan. Kannih cu zeiah na kan rel lo. Ka dawle, zeidah nan lawh hna? Adang kan chungkhat pawl zong Khrihfa an si ve ko. An i manh caan ahcun kanmah he caan an hmang ṭi. Henry, Jehovah Tehte kan si caah kan tuah a haumi thil cheukhat a um. Kan zumhnak cu kan caah a biapi tuk. zumhnak lei in siseh, rian lei in siseh, kan tuah hnga dingmi rian a tam tuk. Um. Rian kong na chim cu atu lio hi rian ka ngei lo. Ka lung a ṭha lo, Henry. Rian an auhmi na hmuh ahcun ka chim teh. Kei cu hmuhtonnak tampi ka ngei. chikkhat tein na ka ken ta lai ma? Gloria, nai hrawng na rian tuanmi a ṭha tuk. Ka company ah rian ṭha tein na tuan caah kaa lawm tuk. Kaa lawm ka pu. Sinain mah vialte hi rian naa zuam ca men ah na hmuhmi a si lo ti kha philh hlah. Aw ka pu, ka theihthiam ko. Na kan bawmh caah kaa lawm. Ka ngeih, rak ka chat tel hlah mu. Zeidah na chim duhmi si? Biapi bik ah na chiahmi kong kha ka chimmi a si. Zeikhat ah? Biaknaklei kha amah le hmunte ah na chiah a hau. Pathian kha na biak ding a si ko. Asinain na chungkhat le na rian ti bantuk kha naa dawnhtel ding a si lo. Nang cu na biaknak kha biapi tuk ah na chiah. Ka pu, mah thil pawl hi nangmah le ka chungkhat pawl nan caah zeitluk in dah a biapit ti kha ka hngalh ko. Asinain Jehovah Tehte kan caah cun thlaraulei thil hna hi a biapi tukmi an si. Aw, mah ca pei naa thimmi kha ka hna a tlak bal lo cu. Aw. Asinain mah rian hi kan pek. Na nunning nih a kan horson khawh caah mah taikhan hi na ngeih khawh nakhnga kan bawmh. Na pa a thih hnu cun nan chungkhar ningin keimah nih kan zohkhenhmi hna kha na hngalh ko. Kan tuahpiakmi vialte hna kha na philh cang ma? Ka philh lo. Ka hngalh ko. Mah ti si cun ka company ah ṭha tein rian i zuam. Chungkhar caah si ko Gloria. Mah hi biapi bik ah na chiah a hau. Na caah i uang thla tuah ning. Ka chimmi bia hna hi phit hlah. Mah thil vialte hi fawi tein na sung kho. Na theithiam ma? Aw, ka theithiam ko. Ṭha.

Kanu ziah silei cauk cu na rel? Ka zawtnak kong ka rel ko hen cu. Zawtnak? Zei zawtnak? Ka tai a fak ee. Mah kong cu na ka chimh bal ṭung lo. Ah, voi thum hmanh phone kan chawnh nain na tlai lo cu ta. Kanu, na ka aunak ka hmuh ṭung lo. Rak ka leng pah lo cu phone chawnh hmanh na hau hnga lo. Hika nan i ṭhial hnu cun hmuh nan har tuk. A luancia ni thum lioah pei ka rat ko kha. Ka sin i na rat tik ahcun Zelṭuang cungah ka ruak in na ka hmuh te lai. Sibawi sinah rak ka piah law ka duh. Na ka nihsawh ti. Tucu sibawi chimmi na ngaih a hau. Ka zual chin ahcun ka tu le va an ngeimi ka hmu ti men lai lo. Sicun ka nu, thaizing ah sibawi sin kan kal lai cu. Ok. Gloria, nang hngakchiat lioah Kan sinah keimah ka nu le na pa nu an ummi kha naa cinken ti ma? Aw, ka ṭaikhan cu nanmah bantukin a kau lo, a lum zong a lum lo. Mah ruangah ka tai a fahmi si rua ka ti. A za cang ka nu. Mah ruangah ka tai a fahmi si rua. Oh. Kan sinah um a duh ko hi. Oh, kan lau ko. Hei! Hei! Aw, unaupa William a kan tlun zarh cu March zarh thumnak ah a si. Rawhnolhnak zarh he aa khat. Calendar khan i chingchiah. Ok. Oh, rawhnolnak ni ah pei a biapi tukmi in piah ding kan ngaih hi. Oh, mah in thar kha zuar awkah ka pu nih rian a ka pek. Ruahnolhnak ni ah maw? Um. Uh, poi lo, ka timtuah dih hnu in Marti kaa bawmhter te lai. Aw, ṭha tein na chimh cia hau lai. Aw, aw. Tuzan kha na pu he zei kong dah nan i ruah? Zeihmanhsehlaw rian kong kan i ruah i a si. Si tak ma? A lungre theimi pei na lawh cu. Mm. Rian tampi ṭuan dingin a kan he. Asinain ka tawng tham khawh ko. Sima. Kamma pahnih ta. Zeidah na chim duhmi si? Kan sining hi zo hmanh. Tuni cu he bia kan i ruah. Zei kong dah? Kan sining he aa tlaiin a lungre a thei. Thilri chawva a duh tukmi in a kan hmuh. Cu nih kan sining kha a hngalthiam lo i si. Kan nunning ṭhancho awkah kan i zuammi cu a palh ma? A palh lo. Asinain Jehovah na an biapi deuh ah kan chiah ahcun na pal lai. Thilṭha kan duh ahcun pakhatkhat cu kan hlawt a hau ko. A biapi lomi thil caah thil tampi kan hlawt. Hmaikal hmanh in naa din. Chungkhar pumnak, Baibal hlathlainak le phungchimnak hna ah kan daithlang ngai cang. Hmunkhat ah thlacam ṭi dingin a caan hmanh kan pe kho ti lo. Gloria Pakhat le pakhat kan i hlat thluahmah cang. Asinain mah tluk a ṭhami ṭaih khan hi sungh ding cu ka duh lo. Gloria Mah in nih Jehovah he a kan hlatter ding kha cu Kan duh lai lo. Kan innhlun kha mi kan hlan rih fawn hna lo. Kan pawnmi zong pahnih a um. Mah nakin a biapi deuhmi cu kan fale kha an ngakchiat lio tein zeidang vialte nakin Jehovah kha biapi bik in chiah awkah kan rak cawnpiakmi hna kha i cinken. A luancia kum hnih lio i unaupa William phungchimmi kha naa cinken ti ma? Bawi pahnih sal ṭuan khawh a si lo timi le Jehovah nakin thilri chawva biapi deuh ah a chiami Lot nupi kong kha Jesuh nih kanmah cawnpiaknak caah Lot nupi kong kha a rak chim. Lot nupi kha kan philh lo awk a si. Lot nupi nih thil ṭhalo a ton awk a si lo i kanmah zong kan ton awk a si lo. Kan sining cu mah tluk cun mah a chiat ko. Ka hin ra hmanh. Hlan lio thlarau lei kan sining ah khan kir ṭhan ka duh. nangmah he naih tein um ṭhan ka duh. Thlacam u sih. Aw. Vancung khuai ummi kan pa Jehovah Pathian mah vialte hi Jesuh min in kan in hal. Amen. Amen. Thlaraulei kha pakhatnak ah kan chiah ṭhan khawh ko. Jehovah nih a kan bawmh ko lai. Oh. Na cungah kaa lawm tuk. Ka kut ke ka va i ṭul ta lai mu. Oh.

Kanmah zong kan ton awk a si lo. Dawt nupi kha va sim hlah u. Thaizing hi zeitik ah dah rian kan di te hnga? Anna kan rian a tlai tuk cang. Midang bantukin caan hlei in na ṭuan ve a hau. Zeitikah dah ṭuan loin ka um? Chungkhat kan si caah hmai ṭha a pek tiah cheukhat nih an ruah. Nan za tein aa khat tein kan pehtlaih hna ti kha langhter a hau. A hlei in pehtlaih awkah zeitikah dah kaan hal bal? Nan pumh caan ah ta Anna, kan dihlak in caan hlei in rian kan ṭuan lioah nangmah lawng ṭinter cu a si kho lo. Rian ka luh lioah pei makhat cu a poi lo na ti kha. Ka hngalh ko, asinain thil sining cu aa thleng cang. Anna, mah phu ah ṭuan peng na duh ahcun atu thawk in na rian kha na ṭuan a hau. Kan dih hlan lo tu zarh cu zaan fatin te caan hlei in rian kan ṭuan hna lai. Zaan fatin ee, ka ṭuan kho lai lo Kelvin. Thaizing hi a biapi tukmi ruahnolhnak puai kan ngei, kan chimh cang ko kha ta. Ka hngalh ko, asinain nangmah lawng ṭinter cu a si kho lo. Teima tein kan ṭuan ahcun kan rian kan lim ko lai, na kal kho te ko lai. A ṭha ko. Chuncaw ei caan pei si cang hi, kan hawile he va ei ve u sih, kan i ruah ṭhan te lai. Ok. Aw. Na samnam i mi cu naa tlak ngai. Kaa lawm. Ka pa nih cun a duh lo. Si ko lai. A poi ning. Hei, biaknak lei aa hruhpimi hna khi zoh hna hmanh, na nu le na pa he an i tlak tuk lai. Hei, Anna! BAC thawngpang i a biatlangpi pawl kha kan thanh cang lai. Nihnih ni ah Taiwan chaklei ah Mattitude 8.1 thazang a ngeimi li-a hnin i a thimi an tam ngai. Japan ram Tokyo khua tiang li-a hnin Mah ruangah a chuakmi tsunami nih cuka hrawnghrang vialte kha a hrawh dih. Atu ah chiahlehnak cu a ṭum chuk thluahmah i vawleicung pumpi tangka man zong a ṭum thluahmah ve. Cucaah Tuluk cozah nih chiahlehnak kha an ngol chung. Gloria, thaizing puai ca i herhmi pawl kha hal kaan duh. Ṭha tein kaan bawmh hrimhrim ko lai. Marti, puai cu thaizing si cang kha maw? Kalnak ka ngei i na ka bawmh hrimhrim lai khah. A ngah ko lo ma? Aw, aw, ka ra hrimhrim ko lai. Rianngeitu pawl tampi an ra fawn lai. Tlai lo tein rak phan mu. Thil vialte ka timhtuah hnu in kei ka kal lai. Ka ca a biapi tukmi a si, Marti. Kan bochan ko. Aw, ka zum ko. Kan tuahpiak ko lai. Kan i chawn ṭhan te lai. Mangṭha. Marti cam bawm kho lai ma? Aw, ka ra lai ti ko. Ka hin rak thu cang, rawtnawl nak ca Bible rel hna u sih. O o. Ok, sicun Mark dal hleili cangkhat in khan ril hna u sih. Enna. Tuni cu kan rian a tam lai na ta lo ma? A tam ko. Sicun mah tluk tuan cu na rak ṭin kun. Ka ka ning a zak tuk. Ka ning a zak ee, ka fa, ka hin rak ṭhu tuah. Anna, zeikong dah na chim? Tuni Mary le Ricky kha Phungchimnak ah ka hmuh hna. Asinain kaa hmuhter hna lo. Ka nu zeiruang ah dah cutin ka tuah ti kha ka hngal lo. Rian ka ṭuanṭimi pawl cu ka ruah bantuk an si lo. Ka rian ah kaa nuam lo. Jehovah zong aa nuam lai lo ti kha ka hngalh ko. Anna, cuti men in lungdongh ding a si lo. Tangka kongah lungre thei loin nuam tein nung hna seh ti kan duh hna. Rian ṭha ngei seh law hlawhtlin nang hmu seh ti kan duh. Mah lawngah hmaikal na ṭuan kho le? Ka nu. Na ka dawt caah a si ti cu ka hngalh ko. Asinain mah rian hi ka ṭuan peng ahcun zeidah ka ton te lai ti kha ka hngalh. Atu hmanh a tampi kaa thleng cang. Hlawhtlingmi si ka duh ko. Asinain Jehovah biak hnuah hlawhtlingmi si ka duh. Cutin na intuarmi kha a ruah awk ka rak hngal lo. Ka ngaithiam mu. Na rian in phuah cu na duh taktak ma? Aw, Anna, na caah ka uangthlar tuk. Ka tuak a sami thil kha nangmah nih ralṭha tein na tuah ngam. Sicun atu zeidah kan tuah lai? Biapi ah kan chiami thil hna kha Hmunkhat ah kan dothlat hna lai. Thlennak kan tuah lai ti ahcun mah inn in kan i ṭhial a hau. Nan zapi in nan hna a tla ma? Tak ti ahcun mah inn hi a hram thok tein ka duh lo. Suma. Aw. Piano a thar hi cu i chia nga lai ma? Mm, na sam na rem hmasa lo nga nga lai. A hmaan mi si. A har mi ma. Hey, ni dam ko lo ma. Ka dam ko. Kamin ju jo si. Tu jing chu nan sang a som nak chatlak kan rak im pe hna. Ma hi nang ma cha. A si ma, ka lom. Okay. Director Williams, kanmah le nan kan tlangtak hnu ah khan kan in hmu ti lo. Donald, nan inn a si ka hngalh ṭung lo. Aw, zei nan rat tuah? Ka rian kaa thleng cang cita. A si ma? Aw, lakha a ṭha deuh i a si lai. Donald, a ṭha deuh i a biapi deuh tukmi rian pakhat pei ka hmuh cu. A si ma? Mah kong kha chimh kan in duh. Inn chungah ra lut u law coffee ra ding rih u. Aw, siseh. Aw, ra rih u. Na dam ma? Hello. Okay. Zeidah nan rak ka zarh? Kan zuar lo. Tuzan ah a hleikhun mi pumhnak kan ngei i sawmnak ca kan rak in pe. Aw, a si maw? Ka lawm. Arthur, Gomas na si lo maw? Cu, a fapa kha nang cu a nupi. Mary, Aw a si. Sorry si, mah hlan ah kan i tong bal ma? Nan ka theih ti lo i a si lai. U he rian ṭuanṭi mi ka si. Nan hmanthlak kha a ka piah lengmang i nan kong zong a chim lengmang. Nan caah a uangthlak tuk. Kan i lawm tuk. Ka kawipa zu cu aa thleng taktak. Rian kan ṭuanṭi ka ahcun a thin a tawi tuk. Thil hmete kong hmanh ah a thin a hung lengmang. Atu cu aa thleng tuk cang. Baibal ruang le nanmah ruangah aa thlenmi a si lai ka zumh. Na khuaruahhar men ko lai. Kan chungkhar ningin Baibal cawn awkah ruahnak kan cheu hmasa tu cu Jew a si. Kanmah kan si lo. A si tak ma? Aw. Ok, ka rak i pum lai. Na rian in naa phuak i hmaikal ṭuan dingin bia na khiah caah naa ngaichih bal ma? Ngaichih bak lo.

Zeidah ka sam tuahning a ṭha lo ma? Tina nih nizaan ah a ka remhpiak. Na tlak tuk e na. Na dawh tuk. Ka nu, na zeidah ti? Um, zahan zani ka chim bantuk khan na caah ka uangthlar tuk. Kaa lawm. Mah rian kha ṭuan dingin kan hnek awk a si lo. Ka nu nih a ka hnek bantukin nangmah zong kan rak in hnek sual. Ka nu a ngah ko. Ka caah a ṭha bik na ka duhpiakmi kha ka hngalh ko. A si ko nain na caah zohchunh awk ṭha in ka um lo. Hmaikal ṭuan awkah rian ṭha ngeih a hau lo. I cawm khawhnak fang ngeih ahcun a za ko. A biapi bikmi thil kha zei rel loin ka rak um sual. Zeikhat dah? Jehovah i bochan ding khata Jehovah nih a kan bawmh zungzal ko lai. Mah rian ka ṭuan hlan, hmaikal ka ṭuan lio zongah kan herhmi cu kan ngei peng ko. Jehovah kha hmasa bik ah kan chiah ahcun zei thil kan ton hmanh ah a kan bawmh peng lai. Anna Zei thil paoh ah hin pekchanhnak a um. Keimah bantukin rian kha biapi bik ah na chiah ahcun Jehovah caah a caan na pe kho ti lai lo. Na tuahmi biakhiahnak hi a hmanmi a si. Kaa lawm. Hei, nu farul hna nan i nuam ko e. Tuzan nan i hruk dingmi kha nan thim cang ma? Kan thim cang. Ka nu tuzan cu na rian ṭuan ah na kal taktak lai ma? Ka cu ka duh lo nain ka pu kha bia ka kamh cang i kal a hau. Ka thawkmi rian cu a dih tiang ka ṭuan a hau. Nan thin phang hlah u, mah hi a donghnak a si. Ok, si cun tlai hlah mu. Ka tlai lai lo, A herhmi vialte ka rak timh tuah cia lai i marṭi a phanh le cangka ka ra lai. A tlam a tling dih ko lai. Ok, na hlawh a tling lai tiah kaa ruahchan ko. A tling ko lai. Ka nu, rualnolnak puai ah ka ra hrimhrim lai te bia i kam. Aw, ka kam ko. Ok, ka kal cang lai. ka tlai sual lai. Okay. Bia na kan i tong lai mu. Aw, kan i tong hna lai. Marti, Gloria ka si, khoika na um? Atu in hmuhsaknak ah ka um hi, kan hngah tuk cang. Rak ka chawn ṭhan colh. Na thei ma? Zeitikah the wine cu ka chiahpiak hna lai? Milang pawl an phak bakin na chiah te lai. Marti a phanh tikah amah kha hal te. Ah, a tak ti ahcun mah vialte hi amah nih a tuah awk a si. Wine thawl kha chin ong cia hnah. Na thei ma? Mileng pawl an phan cang. Pakhat khat ka tuah piak hna lai ma? Kha, zokzok, nangmah tein a herhmi kha zoh law tuah ko. Hello. Inn he aa tlaimi a konglam cu khoika oh, ah dah kan pek lai mu. Kanmah company in a ho he dah rian nan ṭuanṭi? Mm, Marti he atu khoika dah a um? Marti he ma, atu a ra lio, tlawmpal ah phan ko lai. Mah kar ah pakhatkhat ding ta rih ngat. Aa. Ka lei ah hin a si lai. Ka fale nan i dawh tuk. Kan i lawm ka pa, ka nu cu biaknak ah kal cang ma. Ka hal tuah lai. Caan ka kuat lai. Mah tein dai tein um khawh a si. A kau zong a kau. Khawchung ah hi bantuk in hmuh cu a har tuk si. Ka kal ta rih lai. Midang ka va chon ve ta hna lai. Aw kaa lawm. Nan zate in zeidah nan law nan tlamtling dih ko lo ma? Oh, tling ko. Zeitikah dah Marti cu a phanh lai? Mah inn he aa tlaiin hmuhsak ding kan ngei tiah a ka ti i. Aw, tlawmpal ah phan ko lai. Wine ding rih ngat. A caan ka ngei lo. Tuzan ah a biapi tukmi pumnak ah ka kal rih lai. Ca an let ma? Atu tiang cu ka let rih lo. Ka pa, na chawnh lo lo kau lo. Ca a hmu lo i si men lai. Biang na kal cang i si kho men. Mm, si kho ko. Ka chawnh tuah lai. Hei! Ruahnolhnak puai an thawk deng cang hi na rak chuak cang ma? Ka chuak kho rih lo. Zeitin ne? Na chuak kho cang lai tiah pei ka ruah cu. Ka zuam ko. Martini ka ra lai a ti ko nain atu tiang a phan rih lo. Mah cu zeitin dah na tuah lai? Ṭhat nakin ka rak tuah ko lai. Kha. Mah vial. Ka pa, ka nu cu khoi ka da um. A rat lio si ma, ka ra lai deh bia a kam ko. Awta, ka ra lai te ko. Aw, a si ko. Marti a phan rih lo a ti. Zeitin dah a tuah lai ka thei ve bak lo. Ronul nak puai a ka ra hrimhrim lai ta bia i kam. Aw, ka kam ko. Ka nu, hnulei zoh hlah. Load nupi kha philh hlah. Load nupi kha philh hlah. Gloria a tlamtling ko lo ma. Marty, atu lang cun na rap khoika na kal? Voi zet zat dah kan chawt din a hal ma? Sorry bak si, ka phone battery a dih leng ah lam zong a pit dih i se. O, a harh mi vialte ka tuah dih cang kha. A tang mi cu nangmah nih rak tuah cang kau. Bashen nak ca zong kha philh hna hlah. Ka kal hlan a biapi tuk mi puaisa pawl he, theihnghalnak kan tuah ta lai. Kha, ra zok zok. Hei kan na tong kho i ka lam tuk ko lo wa a chung a lut Hey try Gloria Aw, ka pu. Khoika na kal hnek? Aw, ka pu, na ra ve lai tiah ka ruah ṭung lo. Mah tluk in a biapi mi in kan zortalmi cu ra zoh loin zeitindah ka um lai? Ka pu, tuzan ah a biapi tukmi pumhnak kan ngei. A herhmi vialte cu ka timhtuah dih cang. Atu ka kal cang lai. A sullam um lomi kan hlah mileng pawl hi ṭha tein zohkhenh hna. Ka pu, a herhmi vialte ka tuah dih cang. Mi zapi hmaiah ka ningzahter ma na duh? Ka pu, kan upat tuk ko. Asinain Sinan zeidah? Zeihmanh i ruah awk um lo. Aho he dah kan i chawnh ti kha phit hlah. Ka kal a hau cang ka pu. Ka caah a biapi tukmi a si. Jehovah cu ka caah a biapi bikmi a si. Ka thei thiam ko. Atu na kal ahcun zeizong vialte na sung dih lai. Nan zapi in nan ṭhutnak cio ah ṭhut ding in kan in sawm hna. A rauh hlanah kan program cu kan thawk cang lai. Mah kong cu hnuah kan i ruah te lai. Okay, ṭha ko. that one. Naite ah khan tipil ka ing. Mah ruangah ka si ma? Oh. Ah, na zapi in zoh na na dawh tuk. Adam bak ko. Jesuh Khrih a thih rawhralnak puai in kan in dawn hna. Tuzan program thawkhalhnak dingah kan zate in dir hna u sih. Pathian ta a simi tiah biatlangpi a ngeimi hla nambat za le sawmli le pasarih kha san hna u sih. Mah zan nih a ka thlen dih cikcek. Jehovah he kan i pehtlaihnak cu a rak cat dengmang. I zohchunh awkah zeitik hmanh ah kan duh lomi Baibal chung i nu pakhat bantukin a ṭha lomi donghnak ka tong dengmang. Lot nupi kha ka philh lo i a tlai tuk hlanah kaa thlen khawh caah kaa lawm tuk.